Үмүт үтүө күннэн болохтун күөх экраныҥы көрөөччүлэрбит. Ол курдук биһиги гимназиябытыгар ыамыын уоньус күнүгэр үөрэнээччилэр проекттарын көрүүлэрэ буолан ааста. Куоластааһыҥҥа үөрэнээччилэр сэбиэттэрин чилиэннэрэ учууталлар уонна төрөппүттэр кыттыыны ыллылар. Кыайылаах проект олоххо киирэригэр үс сүүс тыһыынча солкуобайы Дьокуускай куорат үп министиэрстибэтэ биэрэр. Биһиги бу күтүлээх тэрээһиҥҥэ гимназия дириэктэрэ Лидия Петровнаттан аҕыйах боппуруоһу ыытабыт.

бу республика туоҕа буолар була дии ити бырайыагы көмүскүөхпүтүн наада ол көмүскээһиҥҥэ дьэ бу үөрэнээччилэр сэбиэттэрэ доктора Саша былырын көҕүлээн тэрийбитэ ол оҕолор хүндээх активнайдык көхтөөхтүк кытыннылар бэйэлэрэ бырайыактары таҥаан бile оҥорон бүгүн буоллаҕына ымыйын он үһүс күнүгэр Ураа бастакы этээһигэр үрдээх тэрээһиннээхтик ити көмүскээһин ыытылынна. Төрөппүттэр өттүлэриттэн, эбэлэр түмсүүлэриттэн учууталлар уонна үөрэнээччилэр кэлбиттэрэ. Үрдээх киһини үөрдэр, оҕолор долгуйаттан кэпсээтилэр бырайыактарын. Бу холобур ити бырайыак оҥоруу граҥҥа бу кыттыы диэн биһи оннотоор улахан дьоннорго да ыарахан уустук. Ону оҕолор бэйэлэрэ холононнор ити э, бырайыак оҥорон, сметаны эмиэ оҥорон, холор ону кэпсииргэ, ону хатаан быйоҥҥа тиэрдэргэ эмиэ э, ити э, боруобаланан аха бүгүн үрдээччи тэрээһин буолла диэхинэйбин. Онтон куолас кыйбытынан ити алгыстаах аартык диэн

кыахтаах буолуохтаахтар онно то үөрэтэ сылдьабыт ити сэбиэт салайааччыта докторов Саша ити ахыча үлэһитин кытта холобур кини Владимир Синикиһи кытта иккис оскуолайын баран кэлбиттэрэ хайдах туой атын оскуолалар итин тэрийэллэрий диэн сугуоҕа эмиэ сылдьан көрбүтүм холобур онон такайаан даҕаны ити уу иһэр туоҕу холобур иһин биир эһиилги үөрэх дьылыгар тэрийэрбит буолуо дьаһаныыбын отон биллэн туран ити спонсордар наадалар спонсордар булуоха наада отон билин кайын аспата эптибо үс үс тыһынчалаахха ну оттон хайдах баарынан болла бу бүгүнгү түгэҥҥэ кыйылаах бу алгыстаах артык болла ну алгыстаах артык билигин оровна билигин бу туох Көҕөрдүү үлэтэ, кылаастар били сиэмэнэн тылыннаран сибэкки үүннэрэ сылдьаллар. Саадатын үүнээйи бөҕө бу Александра Петровна көҕүлээн, Любовь Семеновна көҕүлээн оранжереяҕа туох да те үлэ бөҕөтө бара турар. Онно хайдах эрэ ол салгынынан, ол тугунан уонна дабыл Анатолий Николаевич те били эйгэ Бу тиэргэни түөрт хайысхалаан били эйгэни тэрийиигэ үлэни аҕалыахха диэн үлэ аҕаланар гынан баран онно бу онус былар бу киирии арҕаа арҕаа артыгын ити ыланнар итини холор биир өттүн проектаан оҥорон бараннар итини отон дьон сэҥээриитин ити ыллаҕа дии ыллан ыллаҕа оруомна билиҥҥи кэмҥэ үрдээх тоҕостоох буолла дии Онон кыйбыттары эҕэрдэлиибин, тоқотторбуттарга былаһынааҕытын түһэриммэҥ, туох барыта хаһан эрэ ситтэҕинэ-хоттоҕуна бириэмэтэ кэллэҕинэ барыта олоххо киирии дьаһаныыбын. Онон бу бииргэ үөрэнээччилэри кытта биир санаанан үлэлээһиҥҥэ үрдээх үчүгэй туох түгэн буоллаҕа дии. Онон эйиэхэ махтал үөрэнээччилэргэ бу көҕүлээн ыытаргытыгар бэйэҕит бу киһи олоҕун бэйэтэ оҥостор диэн. Ону киһи санаатыттан тутуктаах, санаата ылынна, сыл сорук туруорунна, ону олоххо киллэрэргэ дии билигин ити хардыылары оҥордубутча хайдах бырайыак оҥоруута, ону тиэрдии, дьоҥҥо тиэрдии, онтон дьэ итини чочуйуу үлэтэ барыаҕа, онтон аны улахан таһымҥа көмүскүөхтэрин наада,

Онно атын проектар бу оҕолор бэйэлэрэ айан таһаарбыт, бэйэлэрэ толкуйдаабыт проектарын биһиги төрөппүттэр быһыытынан барытын сөбүлээтибит, онно өйүөхпүт диэммит оттон эрэнэрэбит. Бу истиби проектаргыттан хаама сөбүлээбитин ханныгый? Мин санаабар тренажерный зал диһаныыбын тоҕойдарга хас биирдии киһи бэйэтин этин сиинин сайыннарыннан дьарыктаныахтаах диһаныыбын атаҕал гынан баратак бары

тренажернай залга куоласпын биэрдим махтал онтон холобура эһиги бу проекка кыттар возможностаах эбиккит буолар ханнык проегы эһи хайыа тигити оҥоруо тигити онтон проектор бары үчүгэйдэр диэн эттим уонна те туоха бу зона отдыха диэн да зона отдыха диэҥҥэ холобур бэйим ханаабын этиэхпин сөбөтө уоннаттан кыахпынан көлүһэ атыахпын имиэхэп махтал эппитэ виктор ордук сөбүлээбит проеккыт ханныгый Оттон мин э, түөрт проегы иһиттим э, туох диэн. Оттон мин ханыахпар ити э, миэхэ зона отдыха диэн сөбүлээтим. Во-первых, э, оҕолорго кыдьык этаж аайы э, ытыти холборор кинилэр э, биир эрэ туоталбыттар дии. Этааһы эдигинэн э, этаж аайы диван туруоран, э, ити столиктары туруоран иһин баҕар туох оҕус болуотай.

Аһа, аха хаха киһитэ хайдах буолуохтаҕын, хаха оҕото хайдах буолуохтааҕын диэн.